Tajjeb, imma għalissa ħanibqgħu għaddejjin bil-mod, bidejna biss. In 3, 2, 1, ħanikrosjaw saqajna ma jdejna. Min jitfiska għodux tinkwitaw, affarijiet vera żgħar, però min jista' ħajkrossja b'dan il-mod, very good. Iktar ma nkabru il-pass. Iktar ikun aħjar. Sekondi. 3, Two, one Ħa nħabbdu, ħa nqabbdu weights daqsxejn iktar challenging minn tas-soltu, si, sorry, weight fuq kull naħa, fuq kull spalla, ħa ninżlu fuq iż-żewġ saqajn, shoulders, squat to shoulder press, fuq u nerġgħu ninżlu, fuq u nerġgħu ninżlu, very good. Ħa nżommu daqsxejn iktar saqajna viċin ta' xulxin. Ħa nprotet tassew. Tajjeb ħafna. All right. Keep it up. Dejjem f'każ ta' uġieħ kelmu mal-fiżjo u importanti tifqu mill-movimenti li tkunu qegħdin tagħmlu ta' Tajjeb tassew. Importanti n-nifsijiet. Nifs 'il barra u nifs 'il ġewwa. Tal-aħħar għaxar sekondi. Four, three, two, one, all right, mela. Bin-nies daqsxejn eh, bent, Ħa nagħmlu il-weights iħokku mal-koxxa. Ħa naslu halfway bejn l-irkoppa u l-għaksa normalment għall-maġġoranza tagħna. Ħa nitilgħu imbagħad dritti, nagħmlu xi purtani kif jgħidu t-tfal, tajjeb bl-Ingliż jgħidulhom shrugs, u nerġa' ninżel halfway. Tajjeb ħa nagħmluh moviment kontinwu. Dejjem niftakru li għandna qisu ballun tat-tennis taħt il-geddum. Roset. Deadlifts to shrugs, proset. Mela hekk qed inħaddmu kemm mill-pata tal-isfel u qed inħaddmu anke dawn il-muskoli jgħidulhom it-trapezius. Tajjeb, nara komplikat dan isema. Ejwa. U għandix dubju. Prosit, inti bħala xjentista, eh?

One, ħan immaġinaw li l-weights ħan użawhom bħala blindfold, ħan għattu għajnejna, ħan għamlu l mingbejn flimkien, ħan iftħu, surprise, u nerġaw nalqu. Ħan iftħu u ħan nerġaw nalqu. Immaġinaw li meta sejrin lura qed nafġu l-ballun tat-tennis bejn bejn l-ispallejl minn wara. Tajjeb. Għattu għajnejna u nerġgħu. Proset. Alright, għal minkom qed iħoss qed jagħmel moviment tajjeb, nistgħu ninkludu anke daqsxejn ta' ġog, għax l-iskop tal-lum huwa il-full body movement. Proset. U ħanżidu biċċa oħra, ħanifqu niġogjaw, mela idejja di darba issa ħanġibhom binna kilsi ħarsu lejja għan. Tajjeb, ħa nara Mel, proset tassew. Ħa niftaħ u ħa ntella'. Ħa nerġa' mbagħad nerġa' nibda mill-bidu bin-knuckles li ħarsu lejja, ħa niftaħ, ħa ntella' u nerġa' nniżżel. Jiġifieri fl-arja qed inbiddel jien. Mela filli n-knuckles iħarsu lejja, filli jiena u niftaħ qed jiġu jħarsu 'l quddiem u ntella' 'l quddiem. Bravi. Proset tassew, keep it up! Exercises għall-ispallej daw li qed nagħmlu, ovvjament f'każ ta' uġieħ nifqu nagħmluhom u nitkellmu daqsxejn mal-fiżjoterapista tagħna. Alright, ħames sekondi. In 3, 2, 1, ħaniftħu saqajna beraħ, ħaninżlu in a squat position, Bravi, ħa nżommu għal ftit sekondi, ħa nġibu jdejna dritti u ħa nagħmlu curl and reverse curl. Bravi, mela, l-ewwel tellajt id-dumbbells lejja, meta jiena qiegħed hemmhekk dawwart ir-ris u niżżilthom bil-kontra. Għall-bidu inti kompari li dawn għamluh b'wejts ħfief. Proset, inżommu l-pożizzjoni, min iħoss li hu ġieħ f'daru naturalment iqum dritt u nistgħu nagħmlu l-moviment sempliċi hekk. Tliet sekondi kollox, 3, 2, 1. Grazzi li kontu magħna f'dan il-ftit ħin biex inħaddmu ġisimna minn rasna sa saqajna. Niltaqgħu.